नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि आइ अपने सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कवर्ग अर्थात क ख ग घ आ व के अभ्यास करब तऽ सर्वप्रथम देखियौ कवर्ग के अंतर्गत क के मिथिलाक्षरमे केना लिखबै बहुत आसान छै सर्वप्रथम एकटा डाँढ़ लिअ ऊपरमे आ इएहमे बीचसँ एगो नीचा मुँहे डाँढ़ आनू एकरा ऊपर मुँहे उठाउ आ एगो त्रिभुज जकाँ बनबै ट्रायंगल आ एहि कात एना कऽ ई हिस्सा बना दियौ तऽ ई भऽ गेल अहाँके क ठीक फेरसँ देख लियौ एक बेर एना कऽ अनलहुँ फेर मिललहुँ आ एका तेनाके घुमा देलियै ई भऽ गेलै क आगाँ ख देखियौ ख केना बनतै ख बहुत आसान छै खके लेल एकटा ई एना कऽ हल्का सा घुमा कऽ सेपवला आकृति जे छै एना कऽ घुमा कऽ दू जकाँ एकरा एना कऽ बनाउ दू जकाँ बनबैत एकरा ऊपर लऽ जाउ आ एना कऽ दहिना कात डाँड़ि दऽ दियौ एहिमे बामा कात जे छै से लाइन नहि होइत छै ठीक एक बेर पुनः देख लियौ ई केना बनतै ई एना कऽ एकटा से बनबैत ई एना कऽ घुमबैत एकरा दू जकाँ बनबैत आ फेर एकरा एम्हर लऽ जाउ आ फेर ऊपर आनू आ ई डेंट दऽ दियौ ई भऽ गेल अहाँके ख चलू आगाँ देखै छियै जे ग केना बनतै ग बहुत आसान छै ग बनबैके लेल जे छै सर्वप्रथम देखियौ ई एकटा ई तरीकासँ एना कऽ ई हिस्सा लेलहुँ आ एना कऽ बनेलहुँ ठीक एतऽ तक रहऽ दियौ एकरा आब एकरा ऊपरवला हिस्सा जे छै ताहिमे एगो लाइन एना कऽ अनियौ आ एना कऽ ई सीधा सीधा एगो डाँड़ि मिला दियौ आ एकर दहिना कात एगो डाँड़ि दऽ दियौ बामा साइड जे छै से ऊपरमे डाँड़ि नहि होइ छै देखियौ फेर हम तीरके माध्यमसँ बताबै छी एकरा एना कऽ घुमेलियै फेर एना कऽ अनलियै आ ई नीचाँ मुँहे एलै आ एकरा ऊपरमे उठा कऽ आ ऊपरमे जे छै से डारि दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेल अहाँके ग ठीक एकरा दोसर तरीकासँ लिखै छियै नीचाँ मुँहे देखियौ एना कऽ नीचाँमे लऽ गेलहुँ आ एकरे हल्का सा एक रत्ती स्लोप जकाँ घुमबैत एना कऽ सीधे नीचाँ मुँहे आनू आ ई आबि गेल अहाँके दहिना कात डाँड़ि दऽ देलियै तऽ गऽ एहियो तरीकासँ लिख सकै छी लेकिन हमरा सबके ई फॉलो करबाक अछि ठीक छै आगाँ देखियौ घऽ तऽ घऽ जे छै से सेहो बहुत आसान छै इहो लगभग लगभग देवनागरी जकाँ होइ छै देखियौ एना कऽ ई बनेलहुँ ई कनि हल्का सा डाँड़ि अन्दर मुँहें हेतै आ फेर एकरा घुमबैत आ ई ऊपरमे डाँड़ि दऽ दियौ ई कनि ठीक नहि बनल एक बेर पुनः देख लियौ ई एना कऽ घुमा कऽ अनलहुँ ई एना कऽ घुमा कऽ नीचाँ मुँहे एना कऽ अनैत आ फेर ऊपर मुँहे लऽ जाउ आ ऊपरमे डाँड़ि दऽ दियौ तऽ ई भऽ गेल अहाँके घ चलू आगाँ देखै छी हमरा सबके ई फॉलो करबाक अछि आगाँ देखै छी वँ केना बनतै तऽ वँ के लेल जे छै से अहाँके याद होयत ओ जे बतेने रही ओ बलाके जे ई हिस्सा छै ई एना कऽ ई डिजाइन ई एना कऽ बनाउ आ ऊपरमे जे छै से ई एगो शून्य जकाँ छै बिन्दी एगो जोड़ि दियौ ई भऽ गेलै वाँ एकर एकटा दोसर रूप सेहो बतायल गेल छै ई देख लियौ ई एना कऽ घुमबैत ई आकृति तऽ कॉमन रहतै दुनूमे आ एहिके ऊपर जे छै से ई डाँड़ि दऽ देलियै ठीकसँ नहि सटलै सटा देलियै डाँड़ि दऽ देलियै आ ऊपरमे जे छै से एकरा एना ई शून्य लगा जीरो बिन्दी लगा देलियै तऽ ई भऽ गेलै वाँ दुनू विधि छै वाँके हमरा सबके ई वाला पहिल विधि जे छै से फॉलो करबाक अछि मोन लगा कऽ अभ्यास करू आगाँ चवर्गके अभ्यास करब जय मिथिला